א גוטן טייערע אידן ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער זעקס און פֿופֿציק מיט ר' יוסף זאב בראווער שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס און ברוכים הבאים אלע חשובע צוהערער.
כ'האב א שאלה יוסף זאב וואס איז אריינגעקומען פון א פופצן יעריג מיידל, כ'ווייס נישט פונקטליך צו ס'פיט אריין אין די פארמעט פון די פראגראם אבער ס'איז אריינגעקומען אז מ'האט עס געשיקט. לאמיר דיך פרעגן א רגע, וואס איז די פארמעט פון די פראגראם? לאמיר קודם זאגן די שאלה, און איך וועל זאגן פארוואס איך מיין אז ס'קומט נישט דא אריין, און אז דו ביסט מחולק מיט מיר, איך ברענג עס אויף ווייל דו האסט מיר עס געשיקט, עס איז א שאלה אויף די ליסטע פון זאכן וואס קענען אדרעסירט ווערן, סאו לאמיך עס אויפברענגען, אקעי? סאו ס'איז א פופצן יעריג מיידל וואס וויל וויסן צו ס'איז שייך צו האבן א תורה'דיגע אידישע שטוב, צוזאמען מיט טעקנאלעדזשי, און זי שרייבט במאמר המוסגר, לדוגמא, זאל זיין דארטן א סמארטפאון מיט די ריכטיגע גדרים, אקעי, אז אין די הויז, אין די שטוב זאל נאך אלץ בלייבן מיט אן אטמאספער פון תורה אזוי ס'דארף צו זיין, און זי לייגט צו, כ'האב געזען ביידע זאכן, ביידע זייטן, כ'האב געזען פלעצער ווי ס'ארבעט יא, כ'האב געזען פלעצער ווי פארקערט, ס'האט געהאט די פארקערטע עפעקט, אקעי, עד כאן השאלה. יעצט צוריק צו די שאלה וואס דו האסט געהאט צו מיר, אז איך פארשטיי די פארמעט, די פראגרעם איז צו נפשיות'דיגע שאלות, יא? ביסט א טערעפיסט, דאס איז דיין פראפעשן, ביסט א חסידישע איד און דו ביסט א חסידישע איד מיט א ווארעמע הארץ העלפן אנדערע אידן, אבער נאכאלץ אין די די פארמעט איז נפשיות'דיגע שאלות, שאלות באלאנגט צו א טערעפיסט, און איך זעה איך זעה נישט פארוואס דאס איז א שאלה פאר א טערעפיסט. עד כאן השאלה און עד כאן הקלעריפיקעישן. איך וועל דיר זאגן, אסאך מאל פלעג איך ווערן מיד ווען ס'איז אריינגעקומען צופיל טערעפי שאלות. קעי.
און ווייסט לאמיך, איך ארבעט א גאנצן טאג אין טערעפי, קום לאמיר ווען איך שמועס מיט פנחס לאמיר רעדן צווישן אונז, ווייסט לאמיר רעדן עני סאבדזשעקט וואס קומט ארויף, קום לאמיר רעדן וועגן מחיית עמלק, לאמיר רעדן עניטינג, ווייסט איך מיין. און.

וואס זענען נישט דווקא פאר א טעראפיסט, איך בין טאקע א טעראפיסט, און אין אנהייב, איך געדענק נאך ווען דאס פלעגסט מיך ארויפברענגען, כאילו ווי בין איך בכלל אנגעקומען דא, יא, דו האסט מיך ארויפגעברענגט ארידזשינעלי, פלעגסטו נעמען אלע גוט געפרעגט נפשיות'דיגע שאלות האסטו געשיקט צו מיר, אבער למעשה זענען מיר אונז געווארן אין אונזער אייגענע פלאץ, יא, ווען מ'האמיר געמאכט דעם נייעם נאמען צווישן אונז,

פון ווי די שאלה וואקסט ארויס. סאו אז איך איך וויל גיין מיט די הנחה אז דארטן איז דא אין די שטוב לאמיר זאגן א סמארטפאון אדער א קאמפיוטער מצד די עלטערן, און ס'קומט וויל וויסן אויב די קינד אויב די אויב די שטוב קען בלייבן תורה'דיג ערליך גוט אפילו די זאך איז דארטן דא אינדערהיים. איך וויל גיין מיט די הנחה אבער איך בין נישט זיכער.

קען ער שוין מער נישט פירן קיין תורה'דיגע שטוב, כאילו זיין שטוב מוז שוין זיין א סוג ב'. דאס האט רבי וואלף זיך קיינמאל נישט געזאגט. ער זאגט מען טאר נישט האבן, אויב מען דארף עס יא האבן מיט די תנאים גדרים וסייגים אזוי ווי די שאלות רופט עס די העלטי באונדעריס, מיינט נאכנישט אז דיין שטוב מוז ווערן א נישט אידישע שטוב. איינער וואס דארף עס האבן פאר וועלכע ריזען ער דארף עס. קען עס נאך אלץ זיין, און אלעס גייט זיך ווענדן די ערשטע זאך, קודם כל האסט עס געטוהן מיט א רב, האסט עס געטוהן מיט א פסק, און און איך קוק מיך ארום טאקע אין אלע מוסדות ווי מען שרייבט איין קינדער, יונגלעך, מיידלעך, יא, ישיבה, ישיבה קטנה, סקול, היי סקול, אלע פרעגן די זעלבע זאך, געב מיר א בריוו פון א רב, אויב די רב לאזט דיך עס האבן, און אויב די רב לאזט דיך עס האבן, דעמאלטס ביסטו. ביסטו אוקעי, איז עס מסודר, און פונקט פארקערט דארפסטו נאך אלץ האבן, די תורה האט דיך נאך אלץ וואס צו זאגן אפילו אויב דו דארפסט עס יא האבן, און פארשטייט זיך אויב דו דארפסט עס נישט האבן איז זיכער אייביג בעסער עס נישט צו האבן, שטופ עס אפ, וועסט אסאך מאל מענטשן פרעגן, וואס מיינסטו זענען זיך שולע זיך עס יא האבן, זיך עס נישט האבן, אסאך מאל איז עס בחנם אדער אינגעלייט, קודם שטופ עס אפ די מערסטע וואס דו קענסט, אסאך מאל ס'איז דא אפאר וועגן וויאזוי עס אנצוקוקן, ס'איז דא איין עקסטרעם וועג פון אנקוקן אקעי. אונז טיילן מיר זיך אפ פון דעם און אונז גיימיר אייביג שטיין ווייט פון דעם און עס איז נישט דא קיין פלאץ פאר דעם און לויט יענע וועג איז טאקע זייער שווער וויאזוי קען מען עס איז נישט מעגליך צו האבן א ערליכע אידישע שטוב מיט דעם נאכדעם זענען דא אנדערע זאגן ניין די אנדערע פארקערט איז פונקט פארקערט לייק עס איז נישט דא קיין וועג ארויס אלעס גייט וועגן א טעקנאלעדזשי נאך א שטיק צייט גייט מען נאר קענען

איז א שאד. אזוי ווי דו שרייבט אליין אין די קוועשאן, האט שוין געזעהן מענטשן וואס די שטוב איז צוגרינד געגאנגען פון עס אריינברענגען, און געזעהן מענטשן וואס עס גייט יא. אויב דו ווילסט וויסן די באטאם ליין, איך מיין וויפיל ערליכקייט און יראת שמים ס'איז אינוואלווד ארום דעם, וויפיל. און מ'קריעט זיך נייע נסיונות מיט דעם אויך, יא, יעדער איינער וואס דארף עס האבן, אפילו ער דארף עס האבן פאר וויכטיג, יעדער איינער זאגט אפילו גרויסע מענטשן, מענטשן וואס האבן עס פאר וויכטיג געזאגט, ס'שלעפט מיך אוועק צייט, און אפילו מיט די באנדעריס אליין, די רוב גייט דיך זאגן אקעי האב אזא פילטער אבער האב אזא פילטער, און וואס איז מיט, למשל, נאוטיפיקעישאנס, יא? כ'געדענק נישט צו האבן שוין אמאל געשמועסט פון די סאבדזשעקט, אויסלעשן נאוטיפיקעישאנס, ווייסט נאוטיפיקעישאנס זאל זיין, דאס למשל איך ווייס נישט וויפיל פון אונזערע צוהערער האבן יא אדער האבן נישט דאס, כ'מיין איך ווייס נישט אויף וועלכע זייט איך בין דא, אבער איך וויל עס אויסשמועסן סתם, איך, פון איין זייט ווען איך האב באקומען די קשיא האב איך געטראכט, אוי.

ס'איז טערעבל, מ'האט שוין געמיינט אז מ'האלט ערגעץ מיט א וועג, האסט געטון אזא שיינע ארבעט מיט אים, און די עלטערן האבן זיך שוין פארשטאנען מיט אים, און ס'האט אויסגעזען ווי ס'גייט גוט, און דא אזא בראך, כאילו איר גרייט אייך דא פאר העווי ארבעט. איך האב אים, ער האט נישט געוואוסט אז איך גרייט מיך שוין א שטיק צייט, פארשטייט. שוין, די טאטע קאלט מיך אן, און די טאטע זאגט מיר כ'האב, כ'האב עטליכע שאלות צו דיר. די ערשטע שאלה איז, וויאזוי, וואס זאל איך טון יעצט? קודם כל, וואט עם איי סופאוזד טו דא נאו? אקעי. איך מיין דאס איז געווען זיין צווייטע שאלה. זיין ערשטע שאלה איז געווען, וויאזוי קענסטו מיך זאגן, די לעצטע שטיק צייט שטייסטו און דו ארבעטסט אויף מיר איך זאל טראסטן מיין זון, איך זאל אויפבויען די קשר, איך וויל זיין גוט, און איך זאל מיך לאזן, און קוק אן, קוק אן וויאזוי, ווי איך בין אנגעקומען מיטן אים טראסטן, אזא פלאץ בין איך אנגעקומען איז דאך שרעקליך. נו.
פרעג דיך גוט. שוין זאג איך אים קודם וועל איך דיך ענטפערן אויף די ערשטע שאלה. די צווייטע שאלה איז געווען וואס טו איך יעצט. וואס טו איך יעצט. אקעי.
זאג איך אים קודם וועל איך דיך ענטפערן אויף די ערשטע שאלה. איך מיין אז דו קענסט זיין מורא'דיג פראוד מיט די ארבעט וואס דו האסט אריינגעלייגט צו טראסטן דיין זון. אויב דו וואלסט נישט געטראסט דיין זון וואלט ער ווען עניוועי געקויפט די סמארטפאון און ער וואלט ווען נישט ארויפגעלייגט קיין פילטער.

ער געקומען ער געזאגט אז ער וויל ארויף לייגן א פילטער די האסט דאך א מורא'דיגע זעך די קענסט זען עכט פראט קוק אן די האסט שוין די האסט א גוטע הוכחה האסט שוין יעצט אויפגעטון מיטן אים טראסטן און מיט משקיע זיין אין אים ער האט האט האט עס פארשטאנען ער האט עס אנגענומען און די צווייטע זאך פרעגט ער וואס זאל איך יעצט טון זאג איך אים האסט אפאר אפשענס קודם כל ליגעלי און הלכה'דיג און מענטשליך בעצם האסטו אלע רעכטן צו נעמען דעם סמארטפאון און עס צוברעכן.

איך האף האט דיך א אנדערע אפשן. און אויכעט פארשטייט זיך די ווילסט אים נישט סתם זאגן אקעי גיי און נעם און די די ווילסט דיך אויס נישט ווילסט דיך טון עפעס א גוטע אינטערווענשאן דו האסט יעצט א מורא'דיגע אפערטוניטי זאג איך אים איך האף האט דיר א קריעטיוו איידיע דו זאג פאר דיין זון אז דו טראסט אים באמת אבער דו מוזט אמת'דיג גלייבן און אויספירן אויב ער גייט טשוזן דו זאג פאר דיין זון אז ער אז דו טראסט אים און ער איז און דו ביסט מסכים ער זאל האבן דעם סמארטפאון.

ביסט מסכים? און דאס קינד איז מסכים, דאס קינד זאגט יא, געב אהער, געב אהער, האלא איך דארף עס צוריק, גייסטו אים עס געבן און דו גייסט אים באמת טראסטן אז ער וויל נישט זינדיגן און ער גייט וואטשן אויף זיך און ער געלייגט א פילטער און ער געלייגט א שטרענגן פילטער און פיין. אקעי.
אבער זאג פאר דיין זון איך האב דאך געוואוסט אז די זון דארף נישט דווקא צו זיין אפן צו כל מיני זאכן פון די אינטערנעט, איך האב געוואוסט אז דיין זון

גייסטו אים אויסצאלן וויפיל ס'האט אים געקאסט דעם סמארטפאון, און טוסט אים קויפן אויף דיין עקספענס א כשר'ן טעלעפאן מיט דעמאלטס א טעלעפאן, היינט איז שוין טעקסט אויך נישט כשר, א טעלעפאן מיט טאלק און טעקסט, א פשוט'ע פלען, און דיין זון וועט זיך פרייען. און וואס האסטו אויפגעטון? האסט נישט צובראכן די קשר פון דיין זון, דיין זון גייט מרצונו הטוב טשוזן דעם כשר'ן טעלעפאן,
און אבער פאר דעם צו כדי צו קענען צוקומען צו דעם געווינטשענעם רעזולט דארפסטו נעמען די ריסק אז ס'קען זיין ער גייט זאגן יא און אויב ער זאגט יא דעם סמארטפאון דארפסטו זאלסטו אים געבן די סמארטפאון. אקעי.
און ער האט גענומען דעם ריסק און די זון האט געטשוזד דעם כשר'ן אפשן און ער איז שפעטער צוריק געגאנגען לערנען אין א געהעריגע חסידישע ישיבה ער האט חתונה געהאט ס'איז איינע פון מיינע בעסטע מעשות ווייל דא ליגט די ריסק א טאטע קען זאגן פאר זיין קינד איך גלייב דיך איך גלייב אין דיך און איך גלייב אין די חינוך וואס כ'האב אריינגעלייגט אין דיר אז דו גייסט נישט טון קיין ראונג זאכן מיט די זאך און דאס ענעיבלט די קינד די אמונה די טראסט וואס די טאטע האט צו די קינד געבט די כח פאר די קינד צו מאכן די ריכטיגע טשויס און די זעלבע זאך ביי פארוואס ברענג איך דאס ארויף ווייל די האסט געזאגט. קודם די מעשה איז א שיינע מעשה.
אבער אקעי. מען קען צולייגן דעם זאלץ און פעפער, ס'איז דא אסאך דיטעילס, יא, ווי באלד כ'האב גוט געקענט דעם בחור מיטן ברודער מיטן טאטע מיט אלעס פארשטייסטו, כ'ווייס נישט דער בחור אליין געדענקט נאך די מעשה, כ'ווייס נישט דער טאטע געדענקט די מעשה, אבער איך געדענק עס גוט און כ'נוץ די מעשה אסאך און ס'ברענגט ארויס אזויפיל. איך האב געוואלט ברענגען די מעשה זיך צו באציען אויב זי וויל יעצט זיין די וואס גייט נעמען דאס מצב, דו האסט געזאגט אז דו.

איז טראסט דיך אליין און גלייב אין דיין אידישקייט און מאך גדרים וסייגים און ארבעט אויף די מאך אליין דעם בחירה וואס דער בחור האט דעמאלטס געמאכט זיך צו האלטן הייליג מאך דו עס אליין מיט דעם היתר וואס דו האסט באקומען פון רבי'ן און און אפשר וועסטו טרעפן א וועג וואס דו מוזט נישט האבן קיין סמארטפאון לעצטענס איז דא די ארגענעזעישן די אשרינו איך ווייס נישט אויב דו האסט געזען זיי געבן ארויס אזעלכע זייער א ס'איז דא צוויי מינע קאמפיינס קעגן טעקנאלאדזשי איין קאמפיין איז מען טאר נישט מען טאר נישט קוצים שומרים קארטלעך יא מיט די מינע זאכן. און איין קאמפיין איז דא ווי שיין און ווי זיס ס'איז צו זיין אפגעטיילט פון טעקנאלעדזשי ווי דו האלסט דיין קאפ אויפן פלאץ. כ'האב זייער ליב די צווייטע. און ס'איז דא, ס'איז דא ארגאניזעישאן וואס זיי אינוועסטן יעצט אסאך כוחות אויף דעם, זיי נעמען זייער זייער סוקסעספולע מענטשן און ביזי מענטשן, און לייג אויף די דיגע מענטשן וואס טוען אסאך אויף, אונערס פון גרויסע ביזנעסער, און זיי אינטערוויוען זיי אויף זייער. נישט האבן א סמארטפאון.
סיי חברה וואס האבן קיינמאל נישט געהאט קיין סמארטפאון סיי חברה וואס האבן געהאט א סמארטפאון און אויפגעגעבן. איך זאג זיך, איך האב עס שוין אסאך מאל געליינט, איך האב שוין נאכגעהערט פון אסאך, ס'איז אזא גוטע קאמפיין, ס'איז ממש, דאס איז די וועג, אויב איינער וויל באמת וויסן וואס די סאבדזשעקט פון טעכנאלאדזשי איז, מאך דיר דעם חשבון פון די פאזיטיוון וועג, ווייס איך מיין, וויפיל פארלירסטו דורכן יא ארייננעמען טעכנאלאדזשי אין דיין לעבן? וויפיל קענסטו פארדינען? דו אן דיין רוחניות'דיגע גשמיות'דיגע סיסטעם קענסטו פארדינען פון נישט האבן די. יא. פארשטייסט?
סאו פאר דעם האב איך יא געוואלט רעדן פון די סאבדזשעקט. אקעי.
ווייל. און כ'האב הנאה דאס גערעדט, עס טראסטברענגט זייער שיינע נקודות פון וואס איך איך פערזענליך האב הנאה געהאט און איך גלייב אנדערע האבן הנאה מיט מיר.

אז איך וויל נישט דווקא נפשיות'דיגע שאלות אויסשמועסן, איך וויל עני שאלה צווישן אונז. כ'מוז זיך דא זאגן יוסף זאב, איך פארשטיי פארוואס דו ווילסט אויסשמועסן נאך זאכן, און איך מיין ביסט מוכשר, עס איז יעצט געפראווט אז ביסט זייער גוט אין אויסשמועסן נאך זאכן, אבער איך וואלט יא געקענט באשטיין אז זאלסט בלייבן פאוקעסד אויף נפשיות'דיגע זאכן. דאס איז סוף כל סוף דיין, האסט נישט געוואלט פריער עפעס הערן די ווארט, אבער דאס איז דיין מומחיות'שאפט, אויף דעם ביסטו געטרעינט, און ס'איז מיין איך אייביג כדאי ווען עפעס איז יא פאוקעסד אויף איין נושא, איך ווייס נישט צו דער עולם איז מסכים מיט מיר, אבער אזוי קוק איך עס אן. זאל דער עולם זאגן וואס זיי ווילן. בכל אופן האב איך הנאה געהאט פון די יעצטיגע. אבער דו געבסט מיר וועלעדעישן, געב, לאמיר, געב מיר איין ווינקל אין די וואך ווי איך קען נעמען אביסל מנוחה פון, איך זיץ דאך א גאנצע וואך, יא, איך זיץ דארט אפ מיט קלייענטס, מיט קאפלס, און טרעינינגס, און סופערוויזשן, און אלע זאכן. און נאכדעם קומסטו דא און דו ברענגסט מיר נאכאמאל א שאלה, און איך ווייס אז האלב פון די שאלות דארף מען דארף מען אסאך ארבעט און אסאך ווייס איך מיין בעקגראונד ווי קען מען וויסן אפילו צו ענטפערן, איז אזוי ס'גייט אמאל א קומען אריין א שאלה א אנדערע שאלה וואס איז לאו דווקא אין דעם טערעפי פיעלד, האב איך מיך אביסל אזוי געפילט אויסגעלופטערט, הונדערט פארשטייסט? פראצענט, איך פארשטיי מורא'דיג גוט פארוואס דו האסט געוואלט, און איך מיין לעניות דעתי האסטו געמאכט זייער א גוטן דזשאב מיט די תשובה, און האסט זיכער אלע רעכטן צו זוכן זיך צו וועלן אויסלופטערן, איך רעד נאר אין דזשענערל, איך בין כ'זאג נאך שנעל אז כ'בין נישט מחולק מיט דיר אויף די איין שאלה, אויף צוריק, אנפאנג יאר האב איך דיר געזאגט אז איך פיל אז ס'קומט נישט אזוי ווייט דא אריין, אבער נאכדעם וואס דו האסט געענדיגט רעדן און יא איך צו צוריק, קאנטראל זשיבעלאס, תשובה מאהבה, און איך האב הנאה געהאט דערפון אפילו. אקעי, קודם כל שכוח פאר די וועלעדעישן אז דו פארשטייסט מיר אז ס'שמעקט מיר אמאל צו רעדן פון עפעס אנדערש, אבער איך פארשטיי אויך דיין פוינט, אמת, און דאס איז מיין טעלענט און דאס וויל איך טאקע, ביסט גערעכט, אמת, איך דארף טאקע געבן פאר די פאר די צוהערער דאס וואס איך בין טעלענטעד מיט, ברוך השם, אקעי, אקעי, און איך וויל זאגן אז ס'איז דעפענעטלי די מציאות איז אז נאך אלעם. ס'הייסט טערעפי, ס'הייסט תורת הנפש, באט די פאקט איז אז דו ברענגסט ארויס נאך נקודות און דו רעדסט פון נאך זאכן, ס'קען זיין אז די פעקט וואס איז אין אזא פארמעט אפיציעל, יא, די נאמען דערפון איז אז מען רעדט פון תורת הנפש, דו רעדסט אפשר אין נאמען פון תורת הנפש, תוך כדי תורת הנפש, ריעקסט אויף א שאלה פון תורת הנפש, ס'קען זיין ס'געט עס אביסל איבריגע וואג, אבער איך זאג סתם צווישן מיר און דיר, צווישן אונז, יא, די מציאות איז דו ברענגסט ארויס זאכן וואס זייער שיינע נקודות סתם אזוי, בלי קשר צו די גאנצע נושא פון די סעריע. אקעי. אקעי. אקעי סאו די נאמבער פון יוסף זאב בראווער ווי צו לאזן שאלות פאר די פראגראם תורת הנפש איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר און די נאמבער צו מאכן א אפוינטמענט ביי יוסף זאב לאו דווקא אין תורת הנפש אויב עימיצער וויל זיך אויסשמועסן סתם אזוי ער וויל.

און איך וואלט ווען געוואלט אינווייטן די עולם, ווער ס'וויל זאל זיך אנרופן אויף די סאבדזשעקט וואס זיי וואלטן געוואלט.
אקעי. די נומבער ווי צו לאזן הערן וואס דו האלטסט וועגן די נושא איז טרי פאר סעווען סעווען סיקס סיקס טרי טרי פאר פאר.
שכויחעס זאב. א פרייליכן פורים.